Okay. A controversial pahmi si nain chim lo awk ṭha lomi si maw? I atu ka chim tikah vei ah keimah ka ruahning si. I dothlennak kan tuah tik ahhin vei ah Kawlholh kan bawa ṭhu mu. Bawa ṭhu kan ti. Kawlram chung i dothlennak a tuahmi lawng si loin a tawinak cu tapung ti ko sih. Ramdang ramdang le tapung zong hi kanmah le kanmah kan i theithiam ngai. Zeiruang tiah UN ah kan i tong maw? Asiloah Survey ah regional ah kan i tong maw? Ti bantuk pawl khi um tawn. Cun dothlennak hi an tuah lengluang cio le phu tampi kan um le dothlennak a tuahmi ah hin mah le lawka cio ah khin limhang neimi le nei lo in kan um. Cu limhang cu zei thil si ti si ahcun mipi nih an support mi an si maw? Cun zeitindah an dothlennak hi support an i tuah? A hnawmtaammi thil an tawng maw tawng lo ti bantuk pawl tehna khi ruah a si tawn. Kawlram dothlennak ah sian hi a ṭhawng bik an rak si zungzal. A ṭhawng bik hriamnam ngan bik, hriamnam tam bik, ralkap tam bik nei min zungzal nan international ah limhang an nei bal lo. Zeiruang ah dah limhang an neih lo ti si ahcun drug an tongh cang. Bing chawlehnak an tuah cang. Banabia Mongtai Army ti bantuk pawl hna an rak ṭhawng tuk. A ṭhawng cem an rak si. Cun Law Sikhan hei ti bantuk, Stephen Law hei ti bantuk pawl an hruaimi ralkap kha ti awk ṭhalo, an hriamnam neihmi zong ti awk ṭhalo, an ralkap zong ti awk ṭhalo. Asinain a donghnak taktak ah vawleicung law nih a khammi thil an tongh tikah limhang an nei lo. Cu bantuk cun atu lio zong ah kan innpa ram i AA ti bantuk pawl zong hi international a limhang an nei maw nei lo timi kha kan zoh a hau. An hnawm kha kan i ven ne ve sual lo kha biapi taktak. Ral cu kan doh ṭi ko. Amhan. Kawl an doh ve, Kawl kan doh ve. Asinain kan ram ah khumi pawl an tuahto ning hna. An kut an cikmi hna, an thahmi hna, an tleihmi hna, nan holh in holh hlah an timi hna, Kha vialte kha a hramthawk i an rak chimmi bia le tu ah aa khat lo. Cucaah cun anmah he aa neihmi kanmah Chin chung zongah America ah hin an um i anmah pawl kha kha hnawm nih a dawi hna lai. Bangladesh le Kawlram karlak ah drug trade hi kum khat ah 5 billion dollar business hi ti a si. dollar in mu billion hai billion dollar business hi actor ngan bik pahnih an um mah cu kawl ralkap le adang hriamtlai phu pakhat Bangladesh nih an reh cuahmah hna tu ah an reh cuahmah hna tikah India market expand tu an i tim pakhat Kaladan Project kha vei ah India nih Mizoram in Chin State in Yakhaing in Sitwe phawt ah kalpi tim Tuluk nih gas pipeline kha a luhpi ve mah tikah Tuluk nih India balance a duh tikah Yakhaing AAM han India nih vawleicung democracy ngan bik ka si aa ti natein development lei ah Taluk a tluk lo. Cu ruang ahcun AA pawl nih kala engineer an tlaih i an thahmi kha an kut i thihmi kha Kaladan project i hlei bawm i an khuai i an hrawhmi kha zeiruang ah dah an tuah? An hnulei pei minung an um cu. Yakhain cu Kawlram i Western a ummi an si cu mu. Miopai maha mei a phoih an i ti cu ruat tuah. Miohpai maha mei a phuai an si le miohpai a dang pawl vialte cu miohpai lawng an si lo, a shi mioh an si. Le a no ṭawng i um komi kha a shi mioh i miohpai maha mei an i timi cu ruat tuah. Zeinihdah miohpai maha mei a titer hna? Ram pakhat i cozah pakhat nih biaruahnak kan nei i zei ruangah dah miohpai maha mei pual an cawlcangh le zeitindah si ti an kal i catlang pakhat ka rinpiak hna. Look at this line. This line is not in brotherhood. Cucu Tuluk nih zuat means. Kha caah Tuluk le CNF kan i chon bal lo ti kan official in. Unofficial cun i pehtlaihnak um ko. Tuluk nih a chawnh lo bin um lo. Thong tlang chung sem thlai phu vialte. Tuluk nih mizei pawl hna a support hna ti anmah idea a pommi hna a support hna. Kannih cu democracy duhmi kan si. Communist i zuat thukcho dingmi minung kha kan si lo. Mah kha kan idea si lo. Number one. Cun communist idea nih a zuatmi hna he khan kanmah kan innpa India le Bangladesh, India le Bangladesh ah kan miphun an um. Bangladesh ah kan miphun an um, India kan miphun an um. Kan innpa kan vawlei aa tlaimi an si fawn. Democracy ram an si fawn. Mah democracy ram pahnih kan miphun tampi an umnak ram minung kha offend kan tuah kho lo politics in geopolitics in a si ah traditional political kan zoh si zongah miphun aa khatmi hna an umnak kan ram he immediate border a simi hna kha Taluk support in kan do kho lo. Pakhat, a pahnihnak ah ideological rimrim ah communist ideology kan pom lo. Communist nih duh paoh i fial choknat tu ngol tu ngol ti timi amah interest in hman ding ne nan ruwa kan se lo. Mah cu pakhat a pahnihnak ah siivai a zuarmi bu he i hnemhnawih kha kan duh lo. Mm. An kong kan kong kan i thei dih. Dothlennak tu mi vialte ram tangah a lang lomi kan chim lomi thil hi tam tuk um. Khi Mm. thing tangah khin zapi nih hmuh lomi thil tam tuk um. Cun jo politic ah, international politic ah zapi nih kan hmuh khawh lomi thil tam tuk um, issue tam tuk um. A ho hi tah chawnh rua si, ho tah chawnh lo rua si. Timi kan thei ko kan man i. Cucaah cun thut phun sawsawh in, teori phun phun chuah in, The enemy of my en- the enemy of my enemy enemy is my friend hi ti sawsawh theory chuah i ziah chitin kan ti ko lo hi ti hrawng hang cu rong cun to ko kan i palh mi si cu si si si cu rong cun to ko kan pastor cheu khat paul dong nan pur lo ding mi hrai pur hlau ka ti mi i pastor kong hi ka chim tuk tikah phun dang pi zong ka lo lai yet kan chim a hau Hmm. chim thiang lo ah kan ruah pastor kong hi Asinain a chimtu kan um hau. A dik lomi kha a dik lo tiah kan chim ngam hau. I a ningcang lo piin mi kha sual va puh phung a si lo. Sinain a dik lomi cu hi cu a dik ti lo hi ti kan ti ngam hau. Zei ruangah anmah le anmah reflect i tuah ve hna seh. Thi an hor kan ti hna seh an kan ti tuk. Lak awk tlak lo an kan ti. A hmaan mi zong tampi um, hmaan lomi zong tampi um. A hnaanmi si cun kan i remh lai, kan kan timi ah i remh khawh kan i zuam lai. Hmm. Pastor pawl zong cu ṭhiamṭhiam. Tuan deuh kan chim cang kha khuaruah ning a dik lo tikah zeiruang ah khuaruah ning a dik lo information ṭha tein nan theih lo caah nan khuaruah ning a dik lo. Zeiruang ah information ṭha tein nan theih lo mutual respect, mutual recognition um lo. anmah nakin kan thei deuh kan tuah kho deuh tiah nan i ruah nan theih lo mi thil tam tuk nan theih deuh nan rak ra u nan pastor chuah tak u rak kan hruai u zulh awk tlak na si cun an in zulh na lai mi vialte nih politic rak tuah politic nan tuah duh sen rak tuah cun CNF zong ah evangelist style bantuk a zeiti maw phunphai ummi pawl cawhhlau biaknak lei nan tuantu si ahcun nan hriamnam chio nan uniform i phoi u evangelist mo pastor ma tuan u pastor po bang cu thiam thiam politic tuah nan duh si ahcun nan pastor thuam kha chia ta u Rak ra u, rak kan hruai u. An in zulh hna lai. Leader van kan hai tuk. Nan ti kho lo, nan ti si ahcun a ti kho deuhmi minung an in zulh dih hna lai tu ah. Kan mipi dihlak nih upa ngakchia, nupa, tarno thlennak kan duh. A kan hruai khotu um hna seh ti kan duh. A kan fun khotu um hna seh ti kan duh dih. A dang a ṭha deuhmi kan hmuh lo caah a ummi chunte kha kan i domhthlaihmi a si. Cucaah cun atu bantukin anih khi ziah nan komh lo nih nan komh timi kha mah le law kah cio mah le rianṭuanmi cio khan a hoih dah komh awk tlak cio dah komh komh lo awk tlak timi kan theih ko. Rak tuah cun kan sawm tuk te atu ni chuah chaklei pawl sian ram pawl nih A hlan bantuk in rak tuah kha a har ti lo tu ah a fawi tuk. Zapi nih an ruahnak ah mui a seh voi a seh zung ti um rua ti kan rua cu. Kha bantuk zong si ti lo. Chemical cawh kha cu le cu le cu kan cawh si ahcun cu a chuak timi kha atu a tiuri um cang. Duhnak hmun paoh a ser khawh si, duhnak hmun paoh zuar khawh si. Material kung cian kha kha rak rak chuahpi khawh si. Zankhat ah tablet tam tuk ser khawh a si. Atu hi kan hnulei ahhin hi hika ahhin kan duh ahcun kan ser khawh zankhat ah. Tunkua tunhra, buri tuntun kua tunhra zankhat ah kan ser khawh. A sampal hmanh an rak put le an rak kan pi ah hi tuah ve u. Hi kan tuah ṭi hna lai, hi tangka nan ngah lai an kan ti. Atu ah bu cheukhat zeimaw zet kha an hman hna zei ruang ah khi vialte khi hmunhma an rak lak thluamah an rak pet thluamah ti si ahcun an rak business expand tu an duh amah tu cu na chim bangtuk in kan ral a do ve mi an si caah tiah i kahnak le i donak taktak a um rih lo rak zong an phurh ko kan theih ko vui in an phurh Cycle kal khawhnak, cycle an phawt, motor kal khawhnak, motor an phawt. Anmah ten check ke in tuah an phawt. Asinain tu ral kan do lio si caah kan ral kawl hmanh kan do khawh lo lio ah ral dang ser cu a si kho lai lo tiah kan ti caah a si khawh chung kan i sum kan kam kan i seh. Khumi kan unau hna, Chin miphun hawi simi hna, an mitthli lengluang, an ṭa an ai thannak lengluang, kan thlacang rial in kan ngaih ko hna kan i sum chih cucaah cun a kommi hna pawl that in ruat u drug business cu DEA and the Drug Enforcement Agency nih hin tha tuk an a zoh an in dawi hna lai a pehtlaimi pawl pekah hmanh thliktak nan nei lai lo cun darak tuah bui to hla ni tuah mi phu ha sei tik pan lim hang nei lai lo ral can tei men lai ram an ser lai atu an ralkap zei zat dah darak ne a sui cang hna an ralkap zei zat dah ral pakhat an tuk an thi kan thei tuk te we know we know it very well ca cun kha kha chu tin kha tin ti mi kha Chim ti hlah. Nan duh sile va kom hna u. Nan kom hna sin an in dawi hna lai a kom tu kha. Kan in dawi hna lai. Statement kan chuak ha. Chinland Council le Chinland government le CNF nih drug enforcement hi biatak tein innpa ram le international community kan tuanti lai kan timi kha a sosok si lo. kan ruah kan ruah a dong a hram ho ni da drak hi a tong ho ni da hi da tua ho ni da kan ram hi hrawh tim timi thatin kan zo statement kan chuah mi si cucaah cun drak a tong mi phu he kan i tuai lai lo drak in kan miphun chungah thencheunak business zeimaw zet tangka zeimaw zet hmuhnak ca ruang i a soi lem mi phu he kan i tuai lai lo kan chim dingmi tampi rih kan ram ah hete an lut strategy kan ruat lo ti ruat lo kan ruat i an luhnak an chuahnak kan theih an hlat phih khawh kan i zuam a donghnak ahcun Chin state ah Paletwa peng ah minung tingkhat an um i yakhaing he thonghra reng lo an um yakhaing state ah Chinmi tinghnih le cheu reng lo kan um. Cu ruangah cun Chin hi Yaowan Ci timi zong a luanciami cozah chan lio ah kan nei. Cu Yakhan ram i ummi Chin cu a va pem men si lo. Indigenous an si. Yakhan Yuma timi ah khin tlang paohpaoh ah an kokek in an pupa chan ummi Chin an si. Anmah an tuah bantukin dirty politics kan tuah duh ve si ahcun tuah khawh tuk si. Zeiruangah Yakhai ram a pei ting hnih ram Yiya wan chi pet pe um cu Chin ram a ummi tham cu boro zat an si Chin miphun he tuak tan ahcun atu lio ah kha bantuk an drug business expand nak ca ding an kan man hman rua so so si lo ding kha CDF cheukhat pawl zong khua fak in ruat u an supporter pawl a simi international ummi zong kha khuaruat ruat u kan in dawi hna lai an in dawi hna lai nan i mui cawk lai lo mah caah cun khakha bia he fak pin kan chim caan phan a anak kha anak kan ti caan phan a rang kha a rang kan ti caan phan tuah ding zong kha tuah a hau ti kan ti caan phan tuah lo ding zong kha tuah hlah ti kan ti caan phan caah ma khakha a ru lang dik la kan ka van chim is